i vele hosi yesu i le ku hlweleni ka ku vuya loko ku vuya sathana ya heyi ti le ku vuyeni laniwa ma mr post laniwa three hours ago today ku nga n'hweti ya vu-sevene ku nga ku nga july uh, mr post la efikatsala leswi landzelaka breaking news album loading akombisa mzilo october 2025 akombisa mzilo a tsha kombisa kamba a khomi ximoko xi xa ku ri i la ta namulela e Ben Mayengani ku ze ku va late ehe hi ndlela yo fana leyo so loko hi langutisana ni wani um eh, a hi langutiseni laha hansi laha ka tikhomese nyana timbirhi tinharhu nyana ni nga ti vona ah, n'wana a fika a tsala leswi landzelaka a ku swi lo yevela gomcha a ri ka easter hi n'wi landza a tsutsumela ka december hi n'wi landza a baleka a ya ka october hi na yena hileswaku gomcha a nge dyi byirhelela evahleka mm, mi swi twini hi lava ku va nozola hi lava two albums yin'wana na hi december or disingile hi december um dimana ri nga ta ku hlamusela leswaku ri a ni swi suwa ku ya huma um eh album ya Mr Post i ri hayi a yi humi October leyi yi se ku huma yin'wana December u ku huma singile eh lexin'wana la xi fika xi tsala va nowhere to run tana la yo satan u hlamusela leswaku ri a nge tsutsumi dimani ivi laha n'wana a fika kwa pain went straight to hi mina mutondolobani mayengani ti nge humesi album this year u to nyuma mhm, mi swi twina ni n'wana la fikaku heavy weight champion a vula mr post so a hi yenini eka Benny Mayenga a fika la ni eh, president Benny Mayenga president ya tiko ehe yi fika laha one hour ago after loko yi ta yi vone post ya mr post eh yi fika ku one october ka johani ka ti-twenty something ti le kule ka u byi hlamusela leswaku ri hayi um na loko ku ri eh, mr post wa swi kota a vheta humesa hi ti one october because twenty something ta ti ri kule ngopfu ivi laha kombisa tintiho letiya ta ti-middle finger ta ti-f u up mhm ma ni vona ni ya i niga phela dman hi yena a nga sungula ku mbaletela swa niga um eh, eka music wa xigaza i eh, mr poster follower na yena a mbaletela swo fana na sweswiya ivi na lavan'wana va nghenetela ku vhe ku hlomuka magirigamba laman'wana um eh, ma maniga ya ya xigaza lama a ma tumbelini ma humelela na wona ma ba swin'wana swa ku ri nandziha ku tlula mpimo mm, ngi lowu fana leyo a hi voneni laha ku ri comments va ri yini va yisa lava ivi va ku if mr post wasn't born ben mayengan would have fooled us loko ku ri mr post a nga tswariwangi ben mayengan a ta va hi endle swiphuta ivi yin'wana laha fika ku no where to run gomcha this year va ku fikerini va ka a nge tsutsumi hi ku a nge tsutsumi mm. xipidipidi u lo khupula chukele ka baloni mm. ares i don't know what was trying to say ku nga ku khupuke chukele ra mani because swi tikomba u nga ri ben mai nga tshama a nga hlamusela hi timhaka ta a tshama a nga vulavula hi ku mr post na chukele i don't know ivi laniwana fa ku bamba to bamba i nge tsutsumi this time ya ha vona va ri va la n'wi pfala hi october a nge tsutsumi i un'wana a ku hi ya bulusa khwiri ra honci loko ri tsutsuma le ka disemba mhm, ma swi twa ni en'wana la a ku chuwe ku nya ti n'wi landze ka october kambe mhm, hi sweswo eh hi sweswo sivhele mi swi twini eh heyi yi suke ngopfu laniwa a ni ma swi tiva ku eh, president bemengane um eh, swi dume leswaku ri yi le yi tsutsume tsutsume tindhawu to tala yi tsutsumile va ri a yi ri ka Easter yi tsutsuma futhi va ri a yi ri ka yini va ri a yi ri ka December ehe loko yi va ka December hi ndlela yeleyo ivi dyi yi landza ka December to di yi landza ka december ni ka december nakona a ku ri na mani a ku ri na dr joe shirimana so le ka dr joe shirimana dr joe shirimana a yi a ri sa mr post ku landza ben mayangani eka december ivi leswi vona ku ah, misori wa hi rhuketa ri december heyi hayi ve misa lwa eve ti nga hlangani kahle ve di longa ti back dubi ya centurion ka ka a kaya ka ngoma mm, hi ndlela yo fana leyi ivi beni mehengani a swi vona leswaku heyi um ka tika i nga ri va ri ni tsutsumeleni na le ka easter um good friday ndi n'wi landza ka good friday a tsutsuma a tsutsumaka agast ndi n'wi landza na le ka agast ivi swa khupukela ka yena ka october dungu li landza ni le ka october lero e nyimpi leyi um it's interesting so loko mi ni langusa laha ni vona nge ah, it is good man it is good it is good it is good eh, hi ku leswi va swi ndlisaka swona leswi ndzi nga swi ndlisa swona mr postline obviously swi komba leswaku ri those two albums ti ta tirha kahle ngopfu um eka nkarhi wa sweswi ku loko ku va na competition once ku va na competition hi langutela that competition so loko ku ri both of them va humesa hi october don't you see ku is going to be interesting swa tsakisa ku tlula mpimo mm, hi ndlela yo fana leyo so mina ni nga ku yinani nga ku ya hi swona leswi hi lavaka swona leswi let's go a ri yenini mani yes mina ni nga ku yini a ri ni humaka